Jadi ko karap ka tanah, handak ko kabuni, ayo ah ko baduit banyak aku nih banyak baduit. Tapi kada kaya urang, kada dibariakan abahnya bahape nang bahape nang kaya urang, kada kawa nang android android kada kawa, muda kaya nang hape ninut ninut pang, hen. Ii aku handak jua muda kaya nang.

Tuhuk mana kangkong gin tuhuk benar. Orang memasan kangkong tuhuk. HP nang nino-nino aku handak juga nang kayak Android nang nah kameranya anam nah setengah lusen wayo. Ayo kalah bang situ itu depatku. Pas itu lagi kak pas itu. Hadang nih kada tahu nih tuh tuh. Mana kayak ditabuknya tetabuk tanah orang.

Kayak apa membawa motor ke dalam hutan kada kau mengikuti ya? Angkat, angkat, nah aku hiran. Bilang traktor motor, ya aku hiran kemana-mana. Aku tuh ngeliat tuh, tuh, tuh, tuh, tuh aku tuh, han. Umar.
Tabuk kan aku. Namanya itai ya, traktor. Eh. Iya, Pak, tadi traktor tuh sampai ke sini kayak apa masuk manya itai, maka kipit mana jalan manya itai ya. Kada tahu pokoknya bilanya ada duit kemana pun berjalan, han. Aku

Tancana hanyar. belum lagi anunya gin belum lagi limaunya belum lagi bibitnya paru juga kan aku berhutang. belum lagi. Nang apa nama tungau?
Eh, eh. Amun lagi datang tuh ada lagi satu tungau eh, eh, tungau ada lagi itu ya.
Berpindah tungaunya tak kaburit aku hiran. Oh, pikir tak tungau juga memerlukan. Berapa hektar manyi itai nang pacang dikaruk nih berapa hektar? Hektarnya gin sehektar gin punya berhasil. Diam aku manyi'tayai, amun pacang bahutang nang baras salitar ambil. He jue salitar sahiktar aku bahutang tanah no ikam, ku hiran talinga. Aku cakanya kada ikam banyak mambantu aku jaman aku susah. Iih, udah kada ku kawani lagi ikam, tapi ikam banyak banar mambantu aku, jadi aku ingat ai. Lawan ikam masih kuparlukan. Aku kaya injam hape ikam lah, aku handak manalipun laki mampici. Uma manyi'tai, bujur banar ja ikam manyi'tai. Ari panas si bagus mancukan ikam. He iih haja eh. Pancuk nih daun anu nih. daun limau nih pancok daun limau belum berbuah lagi limaunya nama mancok kok hiran napa anak ini kamu tanam nih napa mani limau limau kadanya aku bapak bertanam nyi ada ada mani itu yang kita nih harimau eh iya, kadeda kadeda benarnya uh, di sini mani itu ini harimau nya hirangan menyerkam langsung pemandiran orang belum lagi tuntung tak salah taruh jangan takutan kamu harimau kadeda eh, kadeda kadeda takutan aku takutan buaya hiran Aku kada bagaya. Eh, eh, kada, iya. Kenapa ikam menyambut aku Allahu bagaya? Aku ni Akbar. menyitai Tabrik, serius. Jelen. Harimau kada ada di sini paling hirangan Eh, eh. menyitai Eh, eh. babi ngipit ada di Eh, sini. kada ada juga. Mm-mm, Ikam sama cari limau aja tadi. Mm. Aku menyitai kalalapahan lawan di ikam nih. Kenapa? Aku supan haja eh. Ay, cuma apa pulang? Itu di pasar tuh nah.
Langganan ikam. Aku ni ja kada tajalan ka Sungai Rangas, jadi ja minta pang talipon manya itai. Ku bari iya ai.
Sakalinya ja, tiga hari tiga malam kada sing aktif aktifan, ganti nomor aja. Betalnya jurang pacol, peladum, pajar kada hiko ja ku aku mancis am cisang kuduk. Kutik apa kan malacong ka kapala aku. Kada ada lagi aku baisi hape, makanya aku kada bariakan abah abahnya, kada bariakan abahnya batukar hape ja ku aku handak ja batukar hape wahini banyak nang murah haja leh. Urang manya.

Kada dibariakan ah. laki kau, jak bahap pinang harat nang canggih wahini nang nang kawa betatalipunan nah, nang kawa kaini kawa nah nang ke Arab kaini kawa nah kada kawa. Eh, eh. Itu sebetulnya cara minumnya teh luas eh, banget. Eh, iya, eh, lain cara minumnya nang topo usahakan hmm. cara minum. Hmm. Aku mengadakan lengkap. Apa?
Nina, bila ada sisa duit nang mentelaktur tanah nih, nukar HP nang harat jako.

Hayam. Eh, eh hayam, hayam tarabang nah, tarabang atas awan situ timbak. Napa jalaki laki ikam napa mati.
ayam? Haram nya kok pikiran oh, hayam hayam. Haram kah?
Eh, eh. Dia pak laki ikam tuh berpikir dia pak tuh menyitai ngaran laki ikam tuh kulot luar biasa menyitai. Hmm, kau ada mengerti. Nih hidup di zaman mudirin menyitai jangan lagi hidup di zaman nang kulot-kulot nang itu. Saya kepala aku disebut kulot. Hmm. Ya laki kok nang kulot. Hmm. Kayak Nang apa garang uja jadi haram behappy toh? Kada boleh uja kalau ada nama lihat orang nang tasisir angkang uja kayak ini entah ujahan kena kayaknya salingkuh uja. Nah, aku bingung juga kayak apa kah. Nah. Padahal aku jaku parlo, aku banyak yo keparluan mah HP nak langganan kangkung ko jaku. Orang manya ita ya bila isi HP itu kena aku melajari lah bertiktok ita. Kawa ikam live. Kayak namanya ita ya.
Kayak namanya ita ya. beulah YouTube kam kau beulah konten mana eh, kaya eh, eh, hmm, hmm, hai ini dia apa akalnya nih tertukar HP kade gitu mah iya melihat haram juga kada boleh melihat YouTube tuh kena mengita ini apa nak sarabaan orang malah jari nak cara menanam nang limau eh adalah adalah hmm ada di situ orang belajar jadi laki ikam tadi napa alasannya udah jadi haram tuh napa ada boleh jadinya kaina kaina ikam jadi napa kan jadinya selingkuh kan apa kan jadi melihat malihat nang ah, tata sisir rangkang tajung jungging kayak ininya uji macam-macam ini aku aja aku kayak kita kada bejungging Aina aku menukarakan salap Cina amun indah nang indah gatal nih tuh salap Cina ina war salah juli masa kali kasai aja ayo pang banyak kita kita bapara kasih tuh melihat orang nang julit situ loh hai

Uma, nah, di sini aja kalau ikam dimakan oleh traktor. Aku madahakan umanya ita ya. Nah, pulang. Laki ikam ti umanya ita aliran napa? Beli nang saraba haram malihat nang apa haram apa saraba haram. Haram jenya i belinya lawan aku haram ya alirannya. Hmm, han. Ah, jadi aku ni napa ujanya jua han. Hmm. Urang ah, jalasakan umanya ita ya lawan laki ikam toh. nang kaya pisbuk, nang kaya yutub, eh, eh. nang kaya tiktok, mitsos ngarannya eh, eh, manya iya, itayai. Iya. Hmm. Nintu manya itayai kada samuaan haram, kada samuaan negatif. Ada juga positifnya manya itayai. Eh, haram. Nah, segala sesuatu tu manya itayai ada positif, ada negatif. Hmm. Bepintar-pintar utak lawan hati aja lagi mikirakan manya itayai. Hmm. Diambil nang positifnya, dibuang nang negatifnya. Eh, apa itu betiktok Sama nang kaya malek tu manya itayai. Hmm. nang baik diambil nang buruk di, di dibuang eh. jadi menyite di masjid ambilnya lah nyaite ya capal nang baik tinggal jangan nang itu menyite eh, tinggal nang hanya eh tinggal nang buruk eh, jadi menyite nang ngaran hidup nih kenapa aja pasti ada positif pasti ada negatif menyita ya ini positif negatif ya ini positif negatif nah, padahakan no laki mo nah nih nih laki ikam nih mentraktor nih pak Hah? Ini memakai nang anu nih, memakai alat mudirin ngarannya. Ini pakai duit. Nah.
Hmm.
Amun laki ikam menyambut nih haram cangkul surang kam mampu lah mencangkul nomor ikan nah. Eh biayanya aku.
Eh, Kalau ikam tak kubur di dalam situ manya itaya. Paparutan tadi ada dulu manya itaya malam Jumat kena kau malam Jumat.
Nah. Ya Allah. Belum aku kayak apa kali diberiakan laki beb, aku hiran. Ini kayak ikam manya itaya. Bila handak batanaman tu manya itai, dimana ikam handak tahu pupuk nang supaya lakas babuah? Hah, nang kada di YouTube mancari nah nah nah nah nah, dicari manya itai ai. Hah. Jadi jelasakan lawan laki tu, jelasakan. Urang tu, laki ukuai, aku handak baisi HP hara tu nyaman. Handak melihat YouTube kah bagaimana cara urang menanam limau. Nah, nang apa haja dicari di YouTube tu dapat. Bila ada nang pina indah basisi rangkak, eh. jangan dijingok, eh, jangan eh. didownload. Eh, eh, eh. Apa oh. nyamannya ha ceritanya. Eh, eh. Hmm, inya lo kurang kayak ini temen nyuruh aku jangan kayak ini jangan kayak itu soalnya inya lo kurang kayak ini tuh hei inya lo kurang kayak itu jadinya harak kalau leh inya berhepi kan berhepi inya nah anam ah, juga setengah losen juga kameranya ini bulat-bulat ha wah yuk jakuhe aku diberiakannya Ikan cicak aja anu atau aja urus gitu traktor aja. Ikan haji ke nukar HP gitu urus traktor aja. Hmm. Traktor tuh mah itai. Ini zaman modern mah itai. Hmm. Padahal kan kena beli ke rumah. Ku abahnya tuh. Dia acil itu ikam tuh memakai nang anu tuh benda nang modern. Mm -hmm. Kada boleh ya modern aja. Haram lo kok tuh.
Pakai nang bahari aja cangkol, sakrop. Eh, eh, eh, patah pinggang kau mencapai cangkol, cangkol.

Nyaman urang handak mamasan kangkong berapa karung. Man. Ya ay. Nyaman aku tahu juga nang apa. Aku nang kaya aku nih HP aku harat benar aku iPhone. Ay ay ay. ay. Jadi menyeteh orang Oh, acil itol, aku bertampah apam 300 ribu. Ah, nyaman bener aku. Ambil aja aku seorang ke rumah, nah masak udah. Hmm, leh. Iya, iya.
Ayo aku, aku berhappy aja kayaknya, tapi hutangi lah jadi manya itai ingat dalam satu hal dalam hidup ini jangan manya itai menganggap sesuatu tuh buruk belum tentu hal nang hal nang hal nang buruk tuh buruk sama sekali eh, pasti ada, ada kebaikan di dalamnya manya itai eh, eh, eh, tinggal kayak apa kita menyaringnya ya iya eh, eh.
Aku ni nyaring udah bepandir sebenarnya ikam nahang bangang manyai tayai. Aku tatap kada mendengar.
Di sini aku nak kada mendengar. Aku tahu ai. Masalah ikam lagi. Aku kada senyaring-nyaring bepandir kau kada mendengar juga. Bagamat gen aku. Ya, tanah karing benar. Karing benar. Ada ada bebanyu-banyu.
Pabilakah kita ni manyai tayai hujan. Aku ni Tuhan kan nyaman aku ni di aku aku heran. Ayo ampe traktor ampe ha.

Nya kada samuanya nang nang wahini tu negatif, kada samuanya nih ada juga nang positif, nya tinggal kaya apa kita manyaring, kaya apa kita ma mangelola, amunnya kita nang amun handak niat kita negatif ya negatif lah dapatnya kan, amunnya kita mudah kaya mensiarkan nang apa ya nang positif juga dapatnya, hiih kan kaya nintu, jangan juga kita nang mudah kaya nang nih haram nih haram, kada tahu lagi. Amun kaya makanan ayu disambat haram, amun kaya bende nang kaya ini kaya ini digunaakan targantung manpaatnya targantung niatnya buhan ikam heh jangan manyambat haram nih aku nih kada behape haram lah haram lah aku kada behape heh kada kawa aja aku kada bulih aja lakiku makai hape eh kada bulih aja malihat tipe oi jaku nangapa aku hidup di beto aku makan beto aku hiran. Kada kawa lalu ah, kada kawa lalu ah behidupan. Heeh.
Nya itai. Aku kada jadi bulik man nya itai eh. Malihat di ikam man nya itai baparak mutur ni. Aku kada suah man nya itai baparak mutur nang kaya ini. Tahalangi ja lah. Ikam ni man nya itai luput banar bapandangan di aku. Ini traktor jing ni lain traktor man nya itai ai. Ini mutur karuk. Eh sama ha manurutku karuk traktor sama haja. Pokoknya ni tasandat nah jalannya nah tahalangi nih.

Mamadahakannya wara, babukah haja jauhan, aku hiran. Kada tahu ai mutur kah aku mutur dum kah, buhannya nih mangaruk tanah.